Salut an häerzlech wëllkomm bei Luxplay! Déi heuteg Episode ass e bëssen wéi mir selwer. Zesummegewürfelt aus ale Kamellen mat senger ganz klenger Prise Neiem. Vill Spaass beim erausfannen wat wat ass!
Hey Semido, eigentlech misst deen heite Bäitrag da schon eppes ganz Besonnesches fir eis sinn. Wéi dann?
Ma den ursprüngleche Spider-Man war an eiser scho fir d'drëtt alleréischter Folg dran. Wierklech?
Vreck, a schonn huet e säi klenge Standalone DLC an d'Welt bruet. Wéi d'Zäit vergeet. Gell?
Ob Spider-Man Miles Morales dann elo super gutt oder dach éischter verdéngt vum Rhino platt gemeet ze ginn, dat verréit iech de Gilles elo.
Spider-Man ass back in town, also net grad, mä awer schonn. Insomniac huet sech hei mat Sony zesummegedo fir den am Fong schonn an de Comic entstanene Miles Morales ëmzebauen. Vum Virdeel war halt, dass e schonn am Spill virdru war an een do och scho bësse gemierkt huet, wéi ee grousse Fan e war vum Spider-Man an dass en och halt schläiche kann. Hie muss bësse sou kämpfe géint jo eng Energiekooperatioun an hat och géint eng Hightech Criminal Army. An en huet awer och währenddeems sou kleng, kann en sou kleng Niewemissioune maachen, déi een halt op denger App huet, wou wierklech gesot gëtt, Friendly Neighborhood Spider-Man. D'Spill ass halt net sou grouss wéi d'Originalspill, mä et ass awer ganz gutt. De Miles Morales huet eng ähnlech Funktioun wéi den normale Spider-Man, also kann esou rondrëm swingen an halt seng Tricker maachen. Déi Tricker sinn am Fong awer vill méi cool, also e kann méi maachen an et gesäit einfach nach ëmmer esou aus, deelweis wann e swingt, dass en halt nach net esou geübt ass, wat och de Fall ass. Am Ufank kritt een och esou e bëssen erkläert, wéi ee wat soll maachen. De Spider-Man, de Peter Parker, hat natierlech esou en Trainingsprogramm gemaach, bevir e fortgaang ass, an dat soll een dann halt mam Miles Morales duerchgoen. Dobäi fënnt een dann och raus, dass de Miles Morales am Fong eng speziell Fäegkeet huet, an dat ass eng Shield-Fäegkeet. Hie kann domatter esou Shockwaves maachen zum Beispill, oder seng. Webs benotzen fir halt Stroum weider ze leeden oder halt einfach se asetzen fir déi Leit déi en ugräifen déi einfach mol esou fort ze stoussen an ze elektriséieren, kuerz ze stunnen an halt esou wat en alles esou brauch am Kampfsystem. Insgesamt ass de Kampfsystem ganz ähnlech wéi dee vum Virgänger. Et huet en natierlech puer méi Moves déi ee maache kann, halt well en elo dee Special Attack huet, dee Shield an esou an och D'Finisher sinn na ganz nei, dat ass enorm cool, do ginn d'ganz schéin nar an och soss ginn verschidden Moves déi bëssen aneschters ausgesinn, mee am groussen a ganzen geet awer op dat nämmlecht raus. Am Spill mierkt een dann awer och e bëssen dass et méi kal ass, also halt well Wanter ass. Wat hei e bëssen Ënnerscheed ass zum Virgänger, deen wann een elo mol op d'Musek kuckt nëmme méi sou Orchester war, ass hei Orchester an awer och Hip-Hop Music derbäi, also Vläicht vum Klischee ausgaang, mee awer ganz cool. Zudeem fënnt een och am Spill esou wichteg Theme erëm wéi Black Lives Matter an halt et ass ganz interessant mol eng Kéier een anere Charakter ze spillen. Och hei kann ee erëm vill Suits sammelen, et ginn der 19 Stéck an et gëtt esouguer een wou et esou ausgesäit wéi wann e bësse géing glitchen wéi de Film Spider-Man Into the Spider-Verse. Et ass ganz cool, mee gesäit awer och e bësse komesch aus well ee mengt dass d'Spill de ganz Zäit géing laggen. Insgesamt hunn ech perséinlech wéineg ze soen, ausser dass een d'Zäit vläicht kéint e bësse méi laang maachen, d'Spill. Mee soss fannen ech, et ass e ganz gutt Spill, et ass eng gutt Erweiderung, et ass esou, kann ee soen, et ginn Enttäuschung vun engem DLC, mee e gudden DLC, e méi groussen DLC, net esou wéi déi dräi DLCen, déi se engem wierklech ginn hunn am Originalspill. Ech fannen et cool dass ee mol eng Kéier e bëssen vun enger anerer Säit gesäit an net schon een direkt professionelle Superheld ass mee halt esou d'Erfahrung muss méi sammelen am Fong an dann halt esou e bëssen mierkt wat fir eng Moves bei wat passen an halt och esou déi ganz mini Quests niewendrun maachen muss fir erëm alles ze fannen an alles ze deblockéieren.

Fuck.
Dann hunn ech gedreemt, dass de Last of Us Zwee säi Kapp esou néif am Arsch huet, dass dofir de Game of the World kritt huet.
Fuck. Do ass sécher nach eppes. Ass nach eppes do? An ech hunn nach gedreemt, dass Capcom aus iergendengem Grond wichteg Elementer aus sengem Resident Evil 3 Remake ersatzlos erausgeklaakt huet an dofir eis e blöde Multiplayer spendéiert huet, dee kee Schwäin interesséiert. Dass du seng draamt ass alles ok. Et ass just een Dram. Du muss hei no eng Kéier Social Media kucken, da weess de, dass alles guer net geschitt. Alles net. Oder vläit dach?
A grad wann ee mengt, en Albdram ass fäerdeg an et leet ee sech nees gemittlech schlofen, zack, scho kënnt deen nächsten. Dat huet Six, d'Heldin aus dem éischte Little Nightmares, wuel och geduet. Nodeems hatt d'Mort iwwerlieft huet, fënnt hatt sech iergendwou agespaart erëm. A muss mat Schrecke feststellen, Ech si jo guer net méi d'Haaptprotagonist aus menger eegener Franchise! Dir iwwerhuelt, an Little Nightmares 2, d'Roll vum Mono, engem Fashionista mat Kappbedeckungsfaible. Dësen erwächt am Ufank vum Spill iergendwou an engem düstere Bësch an, sou wéi de Spiller selwer, huet absolut kee Plang wat leeft. Nodeems der den düstere Bësch e bëssen erfuerscht hutt, begéint der dann och Zix, D'Meedchen traut iech am Ufank net, mee mierkt schnell, dass nëmmen zu zwee huet ee vläit besser Chancen, deem Albdram ze entkommen. Kuerz dono manifestéiert dee sech och an der Form vum, an nennen mer en mol den Elephant Man with a Shotgun. An dono, jo, wat dono geschitt, dat loossen ech iech selwer erausfannen. Komme mer mol zum Gameplay. Ween Little Nightmares gespillt huet, fillt sech hei schnell wuel. Lafen, schläichen, sprangen, Objeten asammelen a Rätsel léisen, dat kenne mer jo nach alles aus dem Virgänger. Nei ass eben hei, dass d'Six är KI-Partnerin ass, déi iech hëlleft an den eenzele Levele weider ze kommen. Dobäi si fei gesot, dass et kee Koop-Spill ass, mee eng reng Singleplayer-Erfarung. D'Six mécht hiren Job eigentlech ganz gutt, an ech hat nëmmen eemol de Problem, dass et net direkt dat gemeet huet, wat et hätt sollte maachen.

Ob se ze blöd ass eng Dier opzemaachen hunn ech gefrot. Dir hutt och dës Kéier e Kampfsystem, wat allerdéngs meng gréisste Kritik um Spill ass. Dir fannt a verschiddenen Abschnitter Waffen, wéi Réier oder Äxt, déi awer ze schwéier fir de Mono sinn. D'Waffe ginn also iwwer de Buedem geschleeft a sou musst der pro Schwong all är Kraaft asetzen. De Problem dobäi ass, dass d'Perspektiv iech gären den Ofstand erode léisst a sou trëfft der gäre mol derlaanscht, wat dem Géigner widderum erlaabt iech instant ze killen. Et ass elo keen Deal-Breaker, zumools wéinst de schnellen Noluedzäite vun der Series X. An och well d'Entwéckler iech eigentlech ganz grosszügeg mat Checkpoints verwinnen, sou dass eigentlech ni wierklech Frust opkënnt. D'Rätsele sinn nees agedeelt a Géi sammele Schlëssel oder a méi clever Variante wéi Hm, ob dat Röntgengerät do iergendeppes déngt? Wink! Dir musst och dës Kéier op Falen oppassen, déi deelweis zimmlech gutt verstoppt sinn. Well och do heescht et, Einmal Kopfnuss, lo der Guss. Des Weidere sinn d'Schläichpassagë géint, ech nenne se mol Area-Bossen, super spannend inszenéiert a bidden och déi eng oder aner Iwwerraschung. Dir laaft zum Beispill virun engem Dokter fort, nëmme fir dann ze grinsen, wann der realiséiert hutt, wou der mat dem gelant sidd zum Schluss. Komme mer elo zum absolute Star vu Little Nightmares 2, an dat ass mat Ofstand d'Atmosphär, déi zousätzlech nach seng zwee bescht Kollege Sound an Design matgeholl huet. D'Spill ass vun Ufank bis Schluss en atmosphäresche Genoss, deen iech einfach nëmme sou richteg paakt an och op bëlleg Jumpscares verzicht. Hei wësst der ni, wat hannert dem nächste Couloir lauert. mee well den Design vun an fir mech perséinlech nach een drop setzt par rapport zum eent, si der awer ëmmer nees virwëlzeg ze wëssen wéi eng Freakshow iech als nächst erwaart. Mixe nach dobäi déi ëmmer düster Musek mat beandrockende Kamerashots, jo ech fanne schonn dass do dat klengt Little Nightmares ganz gutt mat den Triple-A Blockbustere ka mathalen. Sou, ech hu elo ganz vill geschwat, mee iergendwéi hunn ech net wierklech eppes zur Story verluer. Wat ass dann eigentlech mat där Story? Tja, déi ass nees kryptesch gehalen an dir musst iech selwer e Gesamtbild vun deem man, wat der do grad gesinn hutt. Dat wäert elo villäicht deen een oder aneren enttäuschen, dee sech nom éischten eng méi direkt Story gewënscht hätt, mee ech fannen Little Nightmares lieft grad vu sengem Mysterium. An dëst hunn se hei och definitiv erabruet. Ech mengen, ech muss elo net méi extra erwänen, wéi begeeschtert ech vum Spill sinn. An ech kann et och jidderengem un d'Häerz leeën, deen nëmmen e bëssen eppes mat där Thematik kann ufänken. A fir all déi, déi mer soen, Jo, mee ech hunn den éischten Deel ni gespillt. Bah, Kolleeg oder Kolleegin, da gëtt mol allerhéchst Zäit, dass de deen nohëls, fir dann säi superieure Sequel a voller altraumhafter Manéier ze genéissen. Vill Spaass!
Jo jo, Dir wësst jo lo wéi et ass. Mär gesinn eis dann nächste Mount. Ciao!
Luxplay huet tatsächlech gesot se kënnten eng Spider-Man Folg maachen ouni mech. Ouni mech? Kënnt Iech dat virstellen? Se wollt esouguer eng Restraining Order géint mech awierke loossen a se hu mech wéinst sexueller Belästegung verklot a wéinst Brandstiftung a wéinst Diebstahl a. Ech muss zeréck op de Punkt kommen. Also dat geet net esou. Also dowéinst muss ech iech soen, se hunn mech herno awer nach enker agelueden, dowéinst sinn ech elo hei, wéi der gesitt, a se freeë sech alleguerten, datt ech do sinn an et huet mir och eng grouss Freed gemaach erëm dobäi ze sinn. Villmools Merci fir d'Nokucken.